Helo, siwmai na, siwyd i chi croeso i rifyn arall o'r bwletin ffermio. Heddi o ddyrnod gwaith maes mudiad ffermwyr ifen Cymru sy'n cael ei gynnal yma ar faes sioe Ynys Môn y Mona. Ymysg y cystadlaethau di-ri sy'n cael eu cynnal yma heddi, mae'r gystadleuaeth ffensio sy'n digwydd y tu ôl i fi ar hyn o bryd. Ond mwy am hynny i gyd yn y man, yn gynta, cipolwg ar y newyddion diweddara o'r byd amaeth.
Mae llywodraethau o amgylch y byd yn ystyried tynhau y rheolau ar fewnforio cig moch o Mecsico yn sgil yr achosion o ffliw moch yn y wlad. Mae dau achos wedi cadarnhau yn yr Alban, ond mae arbenigwyr meddygol yn pwysleisio bod bwyta cig moch yn parhau i fod yn saff. Mae NFU Cymru wedi cymeradwyo'r penderfyniad gan Lywodraeth San Steffan i hwyluso'r broses i gneifwyr tramor weithio ym Mhrydain. Roedd disgwyl iddyn nhw fynd nôl i'w gwlad eu hunain i gofrestru ar gyfer gwaith papur newydd, proses allai gymryd hyd at ddeuddeg wythnos, ac y byddai wedi rhwystro llawer o'r cneifwyr o dramor weithio ym Mhrydain. Ond fe fydd y broses rwan yn cael ei gyflymu. Ac mae Hybu Ci Cymru yn lansio strategaeth Ci Coch heno, fydd yn hybu a hyrwyddo'r diwydiant dros y bum mlynedd nesa'. Mwy am hyn ar y bwletin ddydd Gwener.
Mae'r Diwrnod Gwaith Maes wedi dod yn un o brif ddigwyddiadau calendr prysur mudiad y Ffermwyr Ifenc yng Nghymru erbyn hyn, gydag aelodau o bob cwr o Gymru'n cystadlu am y gorau ac eleni teithio i Faes Sioe Môn wnaeth aelodau'r mudiad. Mae heddiw yn ddiwrnod efo dipyn o gystadlaethau fwy ymarferol os dach chi'n licio, ar gyfer yr aelodau 'lly, eto ar gyfer ystod oed i gyd mewn ffordd. Mae gen i gystadlaethau barnu, stocmon o'r flwyddyn. Ar ben hynny, mae yna gystadlaethau ffensio ymlaen yma, tu allan. Mae yna gystadlaethau gyrru ATV. Mae yna gystadlaethau diogelwch efo peiriannau. Ac mae gen ni gystadlaethau ballroom dancing yma hefyd. Ac um, mae gen ni hefyd y cystadlaethau aelod iau ac aelod hun y flwyddyn. So mae'n ddwrnod llawn iawn ac uh, ystod mowr uh, o gystadleuwyr mewn ffordd.
Un o brif gystadlaethau'r diwrnod hwn bellach yw cystadleuaeth Stocmon y Flwyddyn i'r Adran Iau a'r Adran Hŷn, cystadleuaeth niferus iawn o ran cystadleuwyr. Yn sylfaenol, maen nhw'n beirniadu cylch o wartheg godro. Yym, dewis allan o bedair pa'r un sy'n dod gyntaf, ail, trydydd a pedwerydd, a wedyn rhoi rhesymau pam eu bod nhw wedi rhoi nhw yn y drefn yno i'r beirniad 'lly. A wedyn gwneud yr un broses wedyn hefo cylch o wartheg a cylch o foch a gŵyn 'run fath 'lly ynde. A wedyn wrth i chi fynd yn hŷn, mae'n gofyn i chi roed dau ddosbarth mewn trefn lle mae'r adran iau jyst yn gwneud ar un. Felly mae o'n mynd yn anoddach mewn ffordd a mae rhaid i chi fod yn, yn fwy cyson efo'ch rhesymau a'ch beirniadaethau chi.
A mae 'na brawf o'n i'n deall hefyd ar y dachredd. Oes, mae, mae o'n brawf ddigon calad i ddweud gwir, nes i weld o gynna ac o'n i'n dechrau poeni amdano fo'n hun, o'n i'n reit chwsus o'n i'n gorfod ateb fo'n hun. Ond yy mae o'n yy yn profi ystod gwybodaeth yr aelodau o ran afiechydon a clefydau ac uh, hwsmoniaeth mewn ffordd ac um, mae o'n rhoi chydig rhyw ddimensiwn chdi bach yn wahanol yno fo ac yn wedi lle mae gennych chi gystadleuwyr sydd yn dda iawn ar fannu stoc ac yn anodd gwahaniaethu mae hwnna rhoi yr, just y dimensiwn chdi bach wahanol i chi fedru pigo pwy sydd yn gwybod uh, be di be yn iawn lli di. Hywlo Jones, ydych chi'n feirniad yma heddi yn yr adran uh, Stockmon, uh, yn yr adran Beef yma. Sut ych chi'n teimlo nath y bobl ifanc yn, yn y gystadleuaeth yma? O'i feddwl bod fi'n yn barnu'r adran iau, oedd wedi gwneud yn dda iawn uh, chwarae teg iddyn nhw felly. Oedden nhw'n pigo pedwar bustach tew ar gyfer y lladd-dy neu ar gyfer y bwtsiar heddiw yma. Dim bustach fysa'n dod i'r safon hynny, ond ar y diwrnod lly. A sawl un oedd wedi gosod y, y, y pedwar bustach yn yr un drefn â chi? Oedd yna dipyn? O, yna dipyn.
Oedd hi'n bach, oedd hi'n haws heddiw yma ran um, Swn i'n deud mod bell dros i hanner nhw, os na dri chwarter wedi gosod yn iawn. Mae'r dasg o godi ffens yn un o gystadlaethau mwyaf egnïol y diwrnod gwaith maes, ac yn un sy'n gofyn am dipyn o fôn braich gan bob aelod o'r tîm. Ffens ydi pump plaen o wir am blaen, ac um, tydi ddim yn ffens yda ni'n iwsio bob dydd, felly fysa i ddim yn dal y defaid. Gogledd Cymru yma, defaid bach yma. Uh, Rhaid ni fel arfer iwsio 8 lein, ond efo'r amser ys gyn yr hogia, mae'n ddigytio fel awr i 5 felly de. Faint o amser sy'n gyda ni wedyn i gwblhau'r gwaith? Awr a 3 chwarter.
Ydy hwnna'n uh, amser realistig byddech chi'n dweud i godi ffens? Di, yr hyd maen nhw'n neud am a 3 dyn, mae o, swn i'n meddwl bod yn iawn. Roedd seremoni wobrwyo'r dydd yn gyfle i glywed pa siroedd ddaeth i'r brig yn ystod diwrnod da o gystadlu. Aeth gwobr gynta'r gystadleuaeth codi ffens i Gareth, Ceri a Trystan o Sir Frycheiniog. Enillydd yr unigolyn gore yn yr adran barnu stoc iau oedd Iestyn Russell o Sir Gaerfyrddin, ac i Menna Davies o Geredigion aeth y tlws yn yr adran hŷn.

Ac wedi cyfri holl bwynti ar adrannau i gyd, y ffederasiwn gore yn niwrnod Maes 2009 oedd Maes Yfed, gyda Sir Benfro yn ail a Brycheiniog yn y trydydd safle. A dyna ni'r cyfan am heddi. Mi fydda i'n ôl gyda bwletin arall ar eich cyfer chi ddydd Gwener, y bwletin ola cyn i ni symud platfform i'n gwefan newydd ni, sef esbydyrec.co.uk slaes ffermio o'r wythnos nesa ymlaen, ond mwy am hynny ar y rhaglen ddydd Gwener. Diolch am eich cwmni chi felly, ac am y tro o Ynys Môn. Hwyl fawr iawn i chi.